Intwe nonya nokonyora endagera na egasi, obwesibini na egasi, abana esukuru abana abaseriri, mpaka igo nsinyire ng'ai bosio naende ng'ai mbae. Inche bono igo nde na obwoba obogima bwane timanyeti ase boberete, mbwate obwoba kabisa buna ande iga, tari toro nkorara, toro teiyo buna ande iga, igo nchandegete abana bane bachandegete, Timanyeti ng'a naki eserekari erankonye ase eng'encho inche eye nchandegete timbwati bosi naende timbwati maega. Inche igo nsinyire naki ngomenya enka eye, baito gaki, nasinyirwe naki ngomenya aa, eh, korwa omogaka one asirete, igo omenyete obogima bore obuya. Inche bono obogima bwantantaniri, nasinyirwe naki ngomenya na abana bane baito gaki, eh, naki nkomenya ense eye moroche abaminto gaki motakombwatisia, eh, mbwatisi gaki abaminto uuiiii, nkonye baito, baito, abaminto, nkonye gaki. Nachangekire baito. Intwe oroche seito ndogoro aari. Ntware gocha komenya aa bosa igo ng'a twamenyire kwa omonto oroche emiaka eye yonsi pi. Nomenye kwa omonto boria otagoreti otakoreti ki kwa omonto bosa igo emiaka eye yonsi pi yachire hamisini na ine. Mwanche omorigereria o Gusii Voice. Aiga asinde nde ase ekenyoro gekorokwa Bombere. Bombere kegotoka ime ye ward ya Magwagwa. Magwagwa ward nigo egotoka ime ye constituency ya North Mugrango ime ya ecounty ya Nyamira. Omochie oyo asinde iga iga, mwanche omorigereria ase korigereria oboremo gande noboremo obonene sana iga ase aye iga buna nda oboremo obonene kweri kweri. Omoborokano arema ore nebirero, omosubati oyo iga agoteba ng'a ase rikorwa bwoye

Ise biara, oyio ore father in law nere obogorete but ekero abogora ere noo abatigete akaha momura oye. Bono momura oye oikire osirire otigire omoboraka oye mokaye na abana baye. Omoe msiye nkomominyokia kare osiarire ebinto mpaka e acid ng'a otabateba gosiarera mpaka ase enyomba, mpaka ebiboka amoitete abarwaneti mpaka esegi. Bono iga mbamenyeti aa ebakairaine ase magwagwa moino nabo bamenyete nkoeresa bare ase bamenyete enki ekogera barwete ase enki bakararia magwagwa. Aye iga ase inde mwamu wa mca nere eria, nyomba eria eraria, eria nabo mwamu wa mca, na omong'ina oyo eye, eye igaa igaa igaa igaa. edistance korwa aria na ase aya iga. Tiga nse ororo, omong'ina oyo atwerese eki bakobuna n'omwamisiye. Inki gekogera omwamisiye akomoseria korwa ase aya iga, ng'aki oborimo obo iga, ehistory y'oborimo obo nereria eye iga. Naboigo omanyete amang'ana aya iga abeire gosii, okonyora omoboraka akoonererigwa oboremo gose amang'ana buna aya iga naro totakomanya. Naboigo ntori gokora story eye iga igoka. Ngokorandera omosubati oyo iga aere ase eside yaye estori. Naboigo nkoriginde omo MCA ase enchera ende yonsi. Agakobora aro sawa but nere nkomoriginde nere a reply ekiamanyete igoro yomochie oyo iga. Tiga tosoe maiga toigwe omogano oyo iga inche nkorokwa Mark Knight eiga Gusii Voice. Mwanche omorigereria enka yomong'ina oyi nere oyi noroche buna ebibori bibekire gesieri. Aase riria korwa ase omochie oyo, bose chinoche buna bwamerire obonyasi, eye nenka omobere oke goika amenyete, bono iga ataiyo ororo. Eki bakobua buna ekero kinche tinakemanya goikera bono iga, ngosoa ande iga atoikera nse atoerese bare nere ondetire. Naende akoeresa ng'a nonya na ebinto mbirio agasiarerete amabati, mpaka buna abarirete enchera engiya eye iga. Agwo nabo oranyare agotire gose na ebinto agasiarete. Chiacidi agoteba, tiga tosa gochia aa, tos omochie noro oyo, Nao bare igaa, famiri eye ero naria bachire igaa nabarabwo nabwo abwo. Eeh buna bachire agwo igo, erio tomanye ekigendete. Mbuya more? Eeh karibu sana. Kei, ndero gwasoire na enka eye. Twasoire aiga. Mhm. Tari twakumire twasoire nyomba aa abageni obo, Eh. tochia na korwa twagautete igo. Mm. Korwa Bono amakong'u omochie nabo agabete oroche ore buna ore ng'a oroche koruma. Aha. Omochie igo osarigete. Igo onye mabati atare engiya. Moche morigererie Gusii Voice, naboigo ekero twaikire ase enka eye iga y'omong'ina oyo iga omoboraka, oyio otorangeiri gocha ase aya iga, ase eng'encho akorwanigwa na omo mca bwe area ya Magwagwa. Nao tore iga iga, na enyomba ya omo mca buna nabaorokia korwa ase introduction teri are nase aya iga, ne chijirani. Omong'ina oyo iga aserire korwa ase enka eye iga, koringana namaeresa aye, na omoMCA oyo iga. Omochie oyo tanya gocha buna mwarorire enyomba eye ase aiga akororoka na amanyasi amanyasi chiweek ibere, embura naende ngotwere amanyasi nabo akomera igo ase eke eke ekiya chiweek ibere. Omochie oyo mwanyorora, Omong'ina oyo iga akoeresa ng'a obeire gakomenyera obwoba obonene mpaka boigo ororire ng'a ere na efamiri yaye ng'a barakwe tiga baruga iga at least barasoka gochiara ake. Nabo tore nere iga gatiga arese obogima bwaye bwa enka eye ng'aki achete aa iga, ng'aki oborimo bwa estori yaye ng'aki ere naboigo ng'aki abeire gako abeire gakokorerwa amang'ana amange to a point bono iga taiyo ase aya iga, tinguru komark night. Oyo ore baba? Mbuya mono. Ase amarieta naki okoruga? Ase amarieta aa nkoruga Linet Bosibori Mogaka. Yes Linet. Tore ase omogano oyo bwa bw'enka eye iga, indi gwachete aa? Inche nanyuomete mwaka elifu mbiri, mwaka elifu mbiri na tatu nkaagacha, Namenyire gocha gocha, nanyorire abana bane bane, nonya nanyore ira. Bono yamanyirwe eka nanyorire ng'a obotutukani obwo nkare goitwa nomoyo mosio egoserigwe ng'a obore moumbori bwane igo onde trespass. Noboremo obo ntatabia arogorete, akang'a oboremo bwane bono nomenyete aa. Iga nogosoboyie omogaka ogo, Aa nosoe omogaka one ase eng'encho tata biara iga agorete omogondo agaatera abang'ina baye babere, bono Mako biara akang'wa oboremo bwane rende ng'a bobwenerete kondenga nabwo obomenyete nao ngoseria gokorwa. Korwa omwaka elfu mbiri mpaka bono elfu mbiri ishirini na tano, emiaka ishirini na tano, nokwamenyire ase aya? Ee, nomenye tana nana koenda ande nonya. Mwaka oo ndiasirete. Mwaka oo nasirete 2018, iga asirete ache aria basirete na omomura omwabo. Ee, bono bakaenigwa ensemo eyemo, baeniri buna abanto b'enku bayaagete, ekagera igo ekegusii bakaenia ng'a ense bakaenigwa ase amo. Ee. Ng'ai iga abaeniri? baenirie ase oboremu bwe bwa tata biara borie abaaterete. Oboremu bwa esokoro. Araria. Magwagwa. Magwagwa etaoni. Magwagwa etaoni. Igo omogaka ogo nigo anyorete omobasukano bw'epaara, omwaka o 2018. Ekero asire omwaka oyio agakorerwa amatanga aria Magwagwa. Abanto ba ase aye mbachete amatanga? Ee, mbachiete amatanga.

nyuma atarachie gosira. Nimwatwarete mochandundu bwensi igoro y'oborimo obo iga, gesa kwanyometwe gocha baka gwaikire emiaka eye. Yaya, nana korora kende nonya. Nkonya koigwa nonya rumors ng'a Yaya. oborimo obo nkorwanerirwe bare nomonto. Yaya. Omwemsiya oyo iga nomomanyete? Omwemsiya iga akorokwa Atari mokaye Mose. Totebia ng'a bono emechando yao ng'ai yachakerete? 2023 Nari atomete mokamura omwabo Agacha agansaba ekebande kiane, amarieta ane y'ekebande, na edad certificate y'omogaka one, ng'a ngondika akoenda obobora ka Nyamira are, aagete esimi korwa Nyamira. Basi nkamoa amarieta ane, ngakora amatuko atato, efairi ekarwa Nyamira, ng'a nde trespass, ntakeire kotini. Na inche korwa buna namenyire aa, igo omanyete oboremo obo nabwo obwane, Gekogera omogaka one noanyuomete akambeka korwa nde nyaroka mpaka oroche nanyorire abana nakorire inche timanyeti ande ng'a nobwo one. Yaya. Naki ekwarangerigwe Nyamira ngwachiete. Nyamira ee nachiete. Ngeki gwatebeti bo. Eh, bono ekero nachiete Nyamira omoe mosiyo oyo, bono ere emeremo yaye neyokoumoraa chibesa akoumorera abanto chibesa, Basi oete omorango o magega, okore egasi eye etabwenereti. Inche bono nachire rende ekina oo batebire ng'a onye gogochi kogia piri nabo ogogia piri. Napiririe ekina, ekina ngotini kere. Basi ekina ekero kere kotini, ntoragende koraga kogamberana, ochire otochwatire na enyaroka yane, mpaka chinyimbo chiabunekire. Aa ase ekina nki mogosomerwa amastaka? Amasitaka, amasitaka bono nonye mbarabwo mbamaete ng'a oboremo obo na mbura mbamaete ng'a oboremo obo noboete egento getaracha na enamba ase eng'encho iga asabete ebinto biane akaminyokia ere akarenta enamba bwango 2023. Iga ere nabwate ere etitle deed ya ase aya. Ee narentete eria erio eria buna ame- aminye andeterete efile, okorora naria aminyogete gere korenta enamba. Igo inwe mobwate title deed. Ntobwati yaya ama- amariko tobwate amapatano aro naro. Y'okoorokia ing'we oborimo mbogorire. Ekero mwamenyire amatuko ayio onsi pi ase aiga motabwati title deed. Inwe twamenyire lakini amariko naro naende ntwana kuomana nonde. Konya goika ringaki eyemo oiborie ng'a ase aiga tomerete kona amasikara, y'okoorokia ng'a ase aya ngoito naro. Riogi ritana kobao kende getaiyo oroche korwa omogaka arenge moyo mpaka osirire, inche emanyete oborimo obo nobwate atabiara igo. Ochire kobarwani bono mwakorire korwa Nyamira koiraneria ase enka yabo obogima bwabo buna kawaida. Ng'aki inki kiachi kiaba? Inche ekero ekero nairaneiri korwa Nyamira twachire twabereire iga iga twakiri rochire mpaka asika iga omboriri ng'a Linet kwangire korwa ase oboremo bwane nki okorigia iga iga. Inche ngakira kirie nabwate omwana omochokoro okoboko, basi nkaa are nenyimbo iga, nkaimoka nkabeka omwana ase nkabora aa kong'esa na omwana koboko ekero abwate enyimbo gakombori korwa aria, agasoa kobuta butoria enyaroka yane chinyimbo, basi agataga komwaka korwa omotwe igoro, nkaira gotanga enyimbo eria ekang'aka okoboko nabo ang'umisete okoboko na omogongo, ning'umiete nonye bono buna nde iga, nonye ekero ngochia gokwana iga ngokwana naigwe egekuba bororo. Nkaumisa mpaka enyaroka yane omokono, Manyinga agasokera ebiara bosio, basi nyomba chiane riria ribu nasiareire ebi- ebinto gose mbinto kiasiareire ebi biangosete bakangabora ngosamba erunde nyomba, nkarora ng'a tiga ndigie obokonyi gochirogora abwo ndaratimokie obonge ake. Igo enyomba eye buna ere iga inche arenge bo iga. Nyomba eye tiyarenge bo iga amabati arenge buya, nonya naye ekero okorigereria nabo okorora ng'a ebinto gete mbiitegete, Igo nokorokia ng'a totekobasambera nyomba gose abasiarire ebinto more nyomba. Oroche otobwatire otoirire echela, twarusigwe echela ne enyaroke eye yane, ng'a twamorwanirie oroche ochire gotorwania, naende otobwatire otoirire echela, basi ekero atoirete echela intwe iga tokare echela intwe twabwatokirwe twachire nari togocha mana konyora ng'ee enyomba naki bono yaba iga ebinto ebi bitegete gocha gesieri buna amabere kai. Nki eke kere igaa, togochi korigia gochi kera mo igoro hapana. Omonto oyo iga aregocha gotosambera nyomba, tokamanya koimoka na ritong'o rw'etato okobora ng'a abaminto baito twachandekire ng'ai bono tokorori gochi ngoku tore, tokonye, bagatotebia yaya karaberera, intwe nonya na okonyora endagera na egasi, obwesibi na egasi, abana esukuru abana abaseriri, mpaka igo nsinyire ng'ai bosio naende ng'ai. Echela iga nki akobabwata akobaira nki mwakorete? Igo atoirete echela ng'a twamorwanirie, naende iga atoumisete buna tore gancha tingonyara kobwata gento keria tomanyete buna ande iga. Iga ang'umisete nonya na enyaroka yane iga anyeng'umisete. Akobarwania abanyakinyero mbari koimoka batebe ng'a omo. Ekero twakurete erio atorwanetie abanto bakongerete ase oboare, bagakongera ase oboare, Agatama akagenda igo, monto taiyo ochete gocha. Eyio ekoorokia ng'a abanyakenyoro igo bare amo nabarabwo ne chibesa akobaa. Inche bono igo nde nobwoba obogima bwane timanyeti ase boberete mbwate obwoba kabisa buna nde iga tari toro nkorara toro teiyo buna nde iga. Igo ncha ndegete abana bane bacha ndegete. Timanyeti ng'a naki eserekari erankonye ase eng'encho inche enchandegete timbwati bosina naende timbwati maega. Baturetie abachief mbara ase aye konya goteema goika amang'ana ago. Abachifu mbara, ekero nachete nkanyora ebinto ebi biane bisaregete iga nairete oroboti, tinyoreti monto ogontebia ng'a nki eki kere igaa gose nkochi inde kora gose nini nini. Nonya ninwe abaminto riria ring'aa buna mwarigereiri, inche igo nsinyire naki nkomenya enka eye, baito gaki. Nasi nyirw naki nkomenya aa, eh, korwa omogaka one asirete, nigo omenyete obogima bore obuya. Inche bono obogima bwantantaniri, nasi nyirw naki nkomenya na abana bane baito gaki. Naki nkomenya ense eye moroche abaminto gaki motakombwatisia, eh, mbwatisi gaki abaminto uuiiii, nkonye baito, baito, abaminto, nkonye gaki. Nachangekire baito Serikali, motagonkonya gaki naki bono naumia iga, binto biane biasarekire bobe, echae iga asambete, emeringo amo iga atogorete, amatoke ane agakenya, ching'eni chiane agasiarera eround up esumo, amabati osaririe, bono obotamero bwane ng'ai more gaki eserikari motagonkonya, uuii eserikari inkonye. Serikali nkonya baito gaki nachandekire baito tindochi ese ndochi gochia tindochi bosi naende tindochi magega naende omogaka one taiyo igo ndenche bweka baito. Amore amo iga omogaka ogo mbare oo? Ee mbare ororo lakini bono mbari kwenyara gaki nabarobwo. Omochifu ekero okogenda gose omotureti, kwanya kobaira amatangaso agwo obatebie ng'aki gaki inche omo MCA nkonyanyasa are. Eresponse yabo nereri eye. Mbagontegerera, mbaigwe ontegerera inche. Kwanya goika oo. Ee, nkogenda ngoika ande oo inche monto taiyo ogontegerera. Oroche mbora nabwo babegete chisegi mpaka ama ebinto ebi biamaremo na nini na nini. Omochifu ng'ai biakorokwa? Tom Maraga. Tom Maraga. Mwancha omorigererie Amagana omobura koya kweresa nabo are amakong'u. Serious allegations chire gochia ase omo MCA o Magwowa ward, oyio buna atebire obeire gakomosumbua ase enka eye iga gese omoga akoya hasira goika bono iga. Goteba tore ko release ande omo MCA oyo iga reply amang'ana aya iga, at least nere otebi esegi yaye gocha ase omochie one ereri. Naboigo, esheria nere ororo, nekero esheria yabeire ororo ekoba enforced, koreng'ana necheria. Bono onye oimogetie egetambo ekero ase amagoko aye agacha kobaita, akabaita bori ne chinungu buna okweresa bakachikabuneka. Igo ng'umiete bobe okoboko oko ombimbete inche tindi konyara kobibwata nonye ne ebinto oroche korwa na agaita tochia goika ibere chiaria lakini ogo omwamete tima. Noroche? Tindi konyara kobwata egento inche. Omogongo bwoka ngokwana iga mpaka naigwere egekuba bono. Are kogoita? Ee. Mbieka orenge? Ee arenge na abanto arenge na abamoragete batato chijirani na barobwo. Baare gotosuguma ogotosuguma oria no chinyimbo agotwa akabaka chinyimbo chikabuneka. Kera abanto bacha bakongerete kobua are akaimoka agatama gochibuoya akagenda. Mobwate gento gekworokia ng'a nkobaita arenge? Ee evideo nero. Goikera bono iga. Kotini bono iga ekiina kiaino nki gegokwana? Kotini ekiina gatwabegete kere kotini ntoganyete togende oo toende gokwanerana. Obwate eloya? Ee, echiroyanchero. Mh. Ogosaba kwao bono ase abarigereri baito abo bakorigereretie chinsa echi iga nkorukia obo iga, korwa ase enka eyao. Saba kwane gaki igo ngosaba, nyore obomaene bwane ase engencho nachandekire obe nabana abane bonsi bachandekire. Ee, Serekari endwanerere gaki ang'e obomaene bwane. Meremo ki ogokora? Inche bono timbwati egasi ngokora ase engencho oboremo bwane oroche iga aete abanto bakorema, inche ti, nabo omenyete buna enyoni iga ngoikaransa nyomba nasoka. Nanyora onde ondetere obwo bw'obosigo nonya n'ekoro eyemo na abana bane baragere. Inche timbwati gasi ngokora. Omogondo nare korema nakonyere abana bane, iga airete. Echae yane nare gotora abwo nakonyere abana, iga asambete. Amatoke ane nare ko- gos- kobwatera abana bane nabaiyekia kera kero kende naoni rinde riankonye omwana oira esukuru baka chinsiaga, iga akorete, iga antigete erera. Oche omorigereria omong'ina oyo nabo abwate obororo obonge naende by the way ekero okomorigereria agokwana nabo agokwana obororo sana. eyire naye otigire na omogaka ogo ase omochie, mang'ana nchera oborimo bwabo arenge tomanyeti kwamanya konyora omonto agokorusia ororo. Mbaya zaidi oye iga na omonto ore omoraai otakeire gokonya abanto. At least bakore. Naende nabo ekonyarekana ng'a ase ensemo ende gose ende nabo okonyora ng'a binto rende mbire straight. But rende buna omoraai eresponsibility yago buna omoraai nogokonya abanto bago. Onye bare wrong nokobaeresa chiprocedure chi'ogokora ebinto binde kobua kobaita. Nare okoa ribaga erimo origererie ekamera eria, inki kware komotebia buna omwamisi oyo? Omoyo mosiyie tiga atenene ensemo yaye y'oboyo mosiyie, atiga noboremo bwagoretwe na tata buya, arantige menye nkore ebiasara biane bi'ogokonya abana bane baria natigeretie. Moche morigererie ntabe gocha nomwana oye iga iga, omonyaroka oyio barwanetigwe nere, nere atweresa estori yaye na eria riamaete igoro y'enka eye iga, naboigo atweresa rituko erigiya omoyo mosiyie akobarwania. Ng'aki achagete, ng'aki arenge because ng'ina ngoteba are ng'a nere atete goaka. Naye tiga tomorete iga iga twere simake igo, alafu ngochi ne koreta omomura oye ore iga iga, manye gochi gokorera na momura omwabo omonene oyio omaete history y'oborimo obo, ng'aki oborimo obo iga bagorete, ng'aki babeire bakomenya iga iga naboigo oratwere sasa ase oboyore zaidi igoro y'emechando yabeire ase enke toendande are. Ase amarieta ng'a Kigurko. Lilian Magoma Mogaka. Lilian mama omino okwanire amang'ana amarito iga iga, otebire enchera mwabere mokwanga iswe ase enka eye iga ase amatuko amange. Nabo igo nateba ng'a nabo kwarenge ekero omwamisi oyo iga akobarwania, totebe ng'a aye ng'aki omanyete enka yago kosi korwa ogokina kwago mpaka bono iga. Nabo igo totebie ng'a rituko eri iga omwamisi oyo agocha kobarwania mpaka agocha kobaseri korwa ase enka eye iga, inki kiarenge? Omwamisiri nigo achete rituko riane nkeria Aramisi mpaka minto isiko igo iga, arenge nabamura batato, abwate inye bokoboko. Agacha gotorangeria, agachaka koboria mama ominto amaswali, Inki ogokora ase oborimo bwane? Egesongo otari koigwa? Intwe bono mama ominto tomoiranetie kende gionsi, nonya toteneine akirete. Agachaka korambora enyimba agachaka gotoita. Nabo ang'umia inse too amagoko aye, ebichara biane inche buna bire iga ebiremarete, omogongo oyo, agaaka mama ominto omogongo amagoko aya, Igo. Aya nomwana okarenge ore. Igo kabere Sefano. Nabo mwakinire ase aya iga, totebia ng'a ogokina kwabo ase aya iga because ndoche n'Omonene ore, nabo ogotoeresa ng'a gesa mwakinete gocha gocha ng'aki emechando yabere iga ekoba goika ogosira gwa tata omino naboigo obogima bwaino mbwabe bogesa goseriwa kwaino korwa ase enke. Intwe buna twakina, ntoroche mochando onde bwensi ase efamiri yaito korwa tata agasirete mpaka bono buna omwami ase achakeire gotorwania. Rituko erio achete gotorwania, Ekero agotoa togakuura abanto bagacha alafu bakamanya gotama gwe chibuoye, ekero twagenda mogoba polisi koripoti abasikari bagatoseri tokagenda ekerenyo, ekero twagenda ekerenyo aye tobwati koremana na abasikari ba magwagu atobwate, bono ko omosikari bwa ekerenyo bagatorikera abwate kobwatwa korwa erio mbana kobwatwa mpaka gwareo. Ingaminto iga iga nigo asareti echaye. Agenete amatoke, emete yaito nigo egegechete, endagera yaito nigo yasiarerete erio. Intwe buna tore ekeene kia obotamero bwaito mboiyo, mama omonto nigo akore ebibarua nabwo tomenyerete. Bono abaminto bakorende esukuru abake nigo bachandegete. Ekero agosiarera erio ogere noo mwarenge? Noo twarenge. Naki yarenge? Nigo atomete abanto bagacha, bagachaka gosiarera erio, igo tokobaboria, bagotebi tokire. Mokire ase ki? Nomonto okomanya. Abamino nigo tibare ng'a mobwatire nere mokairu polisi. Rituko erio atorwantire yateba achete agatosoera agatoa abasikari bagacha botuko saa mbiri agoteba imwe mobwate gotoka polisi ayii tokagenda bono ekero twagenda riba toirete ekerenyo bagatoira nyamira riokana tikina. Mokara- Ntwe tomorwaneti. mokarara polisi? Eeh. Bono abanyakinyoro nkonya koiboria engaki eye iga iga, abanyakinyoro mbare koba support gose onde taiyo okobarwanerera korwa ase enki eye? Onde taiyo. Ase ki? Ntomaete bono ingikee, chiango chiane nchire ororo lakini bono mbari kwenyaa. Bono Machungwa. nitokumete rende tata ominto are moyo ange eminto nabi omo mca yao otokorera gaki eserekari tokonye gaki. Ntuku tata agakwa nitore konyora omonto ogotokonya, toboete omo mca one otokonye kumbe nere ogoto nere ogotosaria eminto biaito. Wii! Gaki eserekai tokonya gaki, gaki omwamisioneri twachote gaki ee, kumbe nere oto nere okorwanereria gaki chi chintakana gaki ebinto. Mwanche omorigereri noroche aya agendererete korwa ase ekenyoro eke iga, timbwati kende nkomenta goikera ase amang'ana a Ayubu nare igo. Andete omomura bw'enka eye iga, nere atoerese ayaye. ekeborokwa. Ase amarieta ngoroku Boniface Nyareba Mogaka, Yes. na noo seito n- noo nakinire noo nanyorwa inche buna namanyete, seito ende taiyo mbwate ng'a gotatigeri. Bono na noo manyete lakini bono omo mca one ororo atoserire korwa seito, bono inche ngumeti ng'a seito ere riria eyore ere kare ng'a gotatigeri emanyete ase eng'encho noo inche noo nanyorwa iga iga noo manyete seito. Totebe ang'e emechando eye iga ng'aki echagete naye ng'aki omanyete amang'ana aya. Amang'ana aya. Omomca iga arangeretie mama ng'a noboboraka agochia komoichoria, korwa bakaira amarieta aye y'ekebande, na aye death certificate ya omosa ominto. Korwa abwo egaikera, omong'ina ominto akarangerigwa kotini ng'a nabwate eki- ekina kia oboremo. Korwa iga abwo, nabo twakumeti mono sana, nabo toigwerete amang'ana ayio ng'a. ekiina kia oborimo oye ngechaagete. Bono goikera abwo tokamanya korwa togakumia ng'a ekiina kia oborimo naki getagana gokwaneka korwa abwo magega mpaka bono goikera iga, engaki eyio yamorangereti ng'a na obobobora kagochi komorika, agaikera ng'a na ekiina kia oborimo oo. Nabo twategereti gokumia, koiboria amaswali aye atari koerabeka goikera bono iga, mpaka buna emechando eye yaendererete goikera iga. Y'ogosarigwa korwa ase oborimo bwaito. Rituko erio ri'ogosarigwa ng'ai kwarenge? Narenge para, egasi y'epikipiki eye, nere nonya mwaetaminerete tori gotenena ase amo, bono nare nkorore aro ekero bakorwanigwa, narenge ase egasi yane eh. Lakini rende na naigwete barwanigwa, eri buna nachiche nkanyora abanto baichire, abanto bagosengererekana, basangererekanete bakogenda. Omomisa oyo otamire ochire bwaye oyo ore kobarwania. Nabo naigete nkanyora baitire baumiete sana, mpaka nkarwa nkabatebia bono nyagetari tokogenda ase eng'encho enchera baitire buna omong'ina ominto baka bakagwekera bono iga bono iko bakiaye nkeri kiya. Na nchera ende taiaa nabwenerete konyora amariogo mono, na nchera ende taiabwate abakonyi, monto obwenerete gotokonya taiyo. Buna tore iga togoetera emechando emenge, mpaka goikera bono iga goikera kong'anya korwa enka eye. Buna inche nabwate emete emenge sana goita orooche. Eyio bono iga eita eye yabeegete abanto bakanacha gokonya abanto. Bakonya abanto, bakanacha amatoke arengeo akara bionsi pi, echae yarengeo, ogoto kera ebinto bigosariwa togochi koboria, abanto batenena bateba ba togote togokora keri togotebiwa nomo MCA. Abanto abwo abande abare abanyakenyoro. abwo abange. Abwo bono noise ekonyarekana ng'a nkorwanigwa ore, omwMCA are nabarabwo, tokonyara go bakonyara gogokonya ase eng'encho omwMCA are amo nabarabwo. Ababwatete ago chibesa agotumeka. Monto taiyo ase Kenya orage monto aro taiyo oragokonye, ase eng'encho chijirani chirakorwa eng'umbu eyio neya korwa iga ase are, abande na abange nabairi baye chikasini. Nabo bono ababuchete ekenyoro iga iga. Bono inchera teiyo baraye mamincha nere, ase engencho nabamwabo. Bono abare ase oboamo ogotwangamisa korwa ekenyoro. Omwamisiri oyo igo onye gagotegererete bono iga ase ekamereri, inki oramotebie? Inche egento namotebie, are gototigana noborimo bwaito, ere buna oye omo MCA, ase egasi yaye y'obo MCA chibesa echi anyorire agokorera egasi eye yonsi. y'ogoaka abanto na gokora kende gionsi keria gi'ogosaria, buna aigerete bono iga, Are gwancha atotigane noboremo bwaito, arigie onye noboremo bwaye ne chibesa chiaye agore oboremo bwaye noboremo atagete, agore oboremo bwaye obong'ao. Lakini obonetigwe koreng'ana ne history buna tokoigwa ne na ise, tari ere oboneti, na ise, chisokoro chiao neraneti koreng'ana ne history buna tokonyebwati na amariko buna aroro agoteba, are gotigana oboremo ekero ise arenge moyo, na sokoro yane arenge moyo bonsi, nabo bonsi babwenerete gokora ebinto ebi. Bono agotumeka chibesa chiaye goto gotoangamisa, inche egento nare komosaba totigane noboremo bwaito, ere onye na oboremo atagete aende arigie oboremo agore oboremo obong'ao, onye na oboremo abatagete obonene agore oboremo obong'ao abanene. Inche egento nare gosaba totigane noboremo bwaito, Neserekari eye tobwati, na tonyore obomanene bwaito. Mwanche omorikeri tigaendete momura omwabo aa nyagosira, oyio ore momura omwao omogaka bw'enki eye iga? Ere atwere esa yaye, nere bono omanyete history y'oborimo obo kegima, atwere ase ng'aki oborimo obo babanyorete, ng'aki momura omwabo atogete gotoka aa abande bataiyo. goikera nere atebe ng'aki amang'ana aya iga amoke amomura omwabo, okorwanigwa ng'aki anyamanyete, naboigo ng'aki baikeire, na eprosije babwate gochia motwe neriria iga, togenda ande are. Ase amarieta nkorokwa Lewis Nyamweya, Yes, Lewis. isoe, Mm. aiga nka, inche nonyiboreire ase omogondo oyo, Enyomba eyarenge ande magega gatiga bono buna chingaki chiona korende nebinto bikona gochenjia, omwaka ominto abwate abang'ina babere. Bono ekero abwate abang'ina babere, agacha agachueria oborimo obo ase abang'ina aba, inche ndoigwe omong'ina omoke, inche omomura omonene. Bono aye iga ekero achueria oborimo, abang'ina aba mbacha batera abamura, eminto etwarenge bane. Babere mbasirete accident, ase egari eria yabuete naro okodaima, bono ekero bakwa na enchera bakwete, bakaba buna abanto bakwa ase engoba. kuringana na ekegusii na abanto bande abarenge oo bagateba ng'a yaya, oyo tagochi gotugutua aria na oria kabasirere amo naende abasirere ase amo. tiabatugutwa amo. Bagatugutwa amo bakaenigwa ase enka yaito ere magwagure igoro aria, aye iga omwaka iga agorete oo. Omwaka agorete nineteen seventies, igo naiborete nineteen seventy seven. Nonye bo ira, nonye nakinire ira, inche narwa buna nabeire omonto omonene iga. Naende narwa aiga bono ekero abang'ina baterwa, abang'ina bagatera abamura enyene. Twabeire aiga echae inche arenge abwo, ntwasoma amo, twabeire noboamate obuya gocha gocha gocha, bono neche eike enchera, enchera eye kwaroretie mbogete aa, eike bono omogaka ominto ase eka ase engencho abanto bare gotirenga ching'eni chiasimekire maate aa aria bakoamboka gochia ng'umbu. Ekeroo enchera eye yatiyi yabekwa omorango yabungwa,

akabugia esirimbi abanto mbachete, teo around abanto thirty eight mbarikire ase risaka amariko naro, bakamanya goteba bono enchera eye iga ekogenda eike roche, oyo naki agosoka gochia rogoro, bakamanya goteba bono egento togokora, nigo tokoyiata esoke rogoro pi, naende egende eike roche. Aba bakogenda roche na baria bakore ki? Basoke tosoke togende gochia mwao. Okanga bono ntori kogenda gochia moi naye Yeso twarwera. Okanga intwe tokogenda gochia mwagura oro rioka. Okay. Bono twabeire twabeire, tore buya ng'amo tore ntogendererete, ama- ma- ma- ma- mo ekero enchera eyio agambwa, bamanya goteba ng'a bono momanyete yaya, ntotagete komanya rende ng'a enchera eye eka yaruegwa. enchera eye enkwango. Ekero enchera eye yabekwa bakamanya goteba chiombe echi chikobogererana, mbabwate chiombe ntibabwate chiombe, naki enchera eye chibuti rende ekobekwa, bagaproposa enchera eye ekaya ebekwa nine feet. Erio mobwate oboamate obuya. Oboamate obuya tomenyete buya. Chichirani. Turi chichirani. Nkorwana nende nonya mwabo nari lunch oo, nabo nkorwa esukuru ndi lunch oo naende ng'ende esukuru. tu twakina amo tore buya gocha gocha gocha, naende by then omwamisio ere nomaka orenge. Mhm. Abo bono abamura ngoteba na abamwabo abanene. Yebo. Bono, ekero twamenya gocha gocha gocha, enchera eye yabekirwe bono chibuti kianda, Mm. enchera eye ekoenda yaika roche, naende yatira iga, togotira tosoke gochia mogwao. Mm. Enchera eyio ekaba permanent, enchera eyio noyo ere mpaka bono. Bono aiga ekero enchera yabekwa, omonto otenenerete iga arenge yo acting chief, lakini bono iga asire chusi. Yes. Yo acting chief oyo are korokwa Nyacheo Nyambegera. Nyacheo Nyambegera akamanya goteba ng'a nyuma totaragamba amang'ana aya, omong'ina nyene omogondo oyo ng'ai are, nari omong'ina achete koretwa bono. Ekero omong'ina ng'ina kore aretwa, agaikaransigwa, agatebigwa bono. Omomura oo oeirwe chibesa eria chintang'ani, momura oo oeirwe chibesa echi chia kabere bono chiomba oeirwe mpaka chiomba onyomeire nachi chiareta ng'ina omo MCA. omong'ina oyo ere bakamanya koboria risuo ring'ana ki akoba. Ekero baboria risuo ria ring'ana ki akoba, bono risuo richibu ndiacha riatoka, omogaka ominto akamanya kobekerwa ng'a bono okoa omong'ina oria chiomba isato. Omong'ina oria aimoke agokorere enyangi, egento kiaye nkeria ekerengera ase amasaka. Miaka ki eye? Eyio bono ere nineteen seventies, tochire seventy four, seventy eight aho. Okay. Bono igaa, ekeroo enchera yagambwa ninety six, ninety six yea. Ekero yagambwa enchera eye, bono amang'ana omogaka oria taiyo bwamoa chiombe, ere tobwate chieri ibere, na eng'ombe eyemo. Omogaka ominto buna aigete kaye iga iga tacheti gotenena, Akabwata chiombe chiria na eng'ombe eria, akabaa. Chiria echi nchiare masoba aa, noise kobaboria onde naba nabo baraitabe gose bakane, emiaka yonsi pi mpaka buna chiacha koera iga na eng'ombe eywo. Na mbe eywo ntichieti gokora ki? Ntichieti konyenyora. Bono ekamanya koba part mbaya, gose part mzuri ase bare, omwaka ominto agachaka sira, twenty seventeen. Ekero omwaka ominto aika asira. Kumbe yabeire advantage gochia ase bare ng'a omwaka ominto osirire tabwati ki? Tabwati enamba ya omogondo oyo. Bono ekero omwaka ominto atatwari enamba ya omogondo oyo, nabwate mabaatano omo buna asire eh mabaatano nonya ake. Buna omo buna akore ekwerende eyio, bunaakore ki? Buna omogaka ominto.

Nere ise omwamisiri? Yeah. Okay. Eh. Okay, toenderee. Aya, naye gose oroche erieta kemonto ocha aro, Mm. kemonto ocha aro oyio ng'inakoro. Bono eba arenge ise na ng'inakoro. Oh. Yeah. Amoanereti oborimo obo iga, elifu eyemo na mia tisa. Chingaki echio.

Bono basaine tiga atare James Mokua Saracenium. momanyi by the ni omwaka oyio nere nere orenge ase oboere gochia rikuru ime aria Mm. nere orenge omoturetie engaki eyio Tare Saracenium tinya ikomi 1970. yeah. Banyorete siringi mia moja kera omonto. Bono ekero yaikire omong'ina oyo oirire echiombe echi akorera omogaka oyo enyangi nyangi eringe achiebe Mm. bachire baikire Baoneirie momura ominto bono bw'enyomba ende omo n'omwarimu, isiko nyuma rogoro aria, enusu eka. Bono enusu eka eyio omwarimu oremire, omwarimu noyo are, twachire buya buya gocha gocha, na abana mbamenyete, na bamura bande mbaro bateire ara ki rende konyora bataragacha. Buna bono iga iga oyaigetie ase amauga aya, moino aria na omomura onde orenge, barenge babere aa. Bono ekero yaikera. 2023 omosubati oyo okoreterwa. Igo mbarigete iga ng'a chi- chiatigarete namoete chiombe. Ya. Aya iga bono nimata aria ase echaye. Bono ere 1978. Ya. Aya iga bono omogaka oyo orenge gati iga imoka oneria omogaka ominto. Ehe. Turo chiamate chilifu inye na mia tano. Mm. Eke arenge eke eyemo na erobo, yabwate echaye. Mm. Bono chibesa echi ekero amoa miatia ase chibesa chiria chinde chiatigara, Mm. akamanya komoa eng'ombe ere na emori.

Ntaete mbae enamba. Yes. Ekero amotebia atagete kobae enamba, akamanya komotebia ntagete nkore besuguri, na oborangeti, inche nkore ki? Inche nkobwatokere. Nkobwatokere. Mm. Mwaka ominto takora kende, akarangeria omomura oyo nke richa arenge, akamotebia igwa igwa igwa, omomura oria nere takora kende akagora amarangeti, akagora ne chisuguri chiane chinene iga, chikaretwa. Ekero chiaretwa chiaika aa, Omong'ina oria bono eng'ombe enche agoretwe are gocha koira, eng'ombe eye yarenge emwamu. Yes. Bagochia goika eng'ombe nere oyo endugu yane, Mm. akamanya konyora ng'a eng'ombe eria ere enoru naende eye yarenge riembe. Akamanya goteba ng'a inche neye nkoira onye tinkoira eye riori togokora ki? Riori togotiga. Yebo. Mwakominto agateba ase eng'encho chiarenge bweri bwaye, agateba "Ah, nonya nomwana oino oyo one, ere bwoo nane eyane, Mm. eh, inwe ira, Nimanye koamba nomwana ng'a naki togokora ki? Naki togochia. Naki tokobangana. Bakaira eng'ombe. Momura omwabo omoMCA oyo omoMCA akobwatia nasire, nere onyomerete eng'ombe eywo. Naye nase anyomete korwa ekwerende naye eng'ombe eria ere. Nere bagokama nere bagokora ki? Teri are na mogogo aa. Bono.

Osoereire omosubati oye ng'a akorete trespass, ng'a igo omonto oyo noyo oye. Omosubati bono ere abwe- abwenerete gosoera gose atari gosoera? Bono omo asoerete tari only person ndatebe ekiagera, Mm. mosubati oyo tari aria monyene mogondo oyo. Mm. Abang'ina onye na omogondo oyo mbaro abang'ina babere bonsi nabo bare, Mm. ati aba bataiyo yaiga Nairobi bakore ase enchera amaroiro aya na nini na nini, abamura bakoiga ng'a tibabera ang'aa, banyora nonye ndiogo rinde ang'e. Yeah. Bono, aiga omomc oimokire twakorire ekina, asoerete omosubati oye. Gose bono nabo ekero ngoiborie, omonto asoerete tari Ee, ere omonyene bwe- asoerete the wrong person. oyo iga Gati abekire iga bono ase eng'encho amosoerete ekina nkoti kiarenge, Mm, eh, noria asoerete intwe tokagenda koti. mm. Ekero twagenda koti. Ebado are nomini gose bono? Bono twamochorire obaire omo mca buna are omo mca Obagaye obwagere nekura. 2023 bono nagoteba ng'a omogondo one oye oye abwate etitle deed omogondo omama omwabo omoete bono egento kiochayire tosinyangerie ng'aki omogondo oyo. Ing'aki okoretwe subdivision, omogondo oye ekero okorwa subdivision chinyomba echi moise korigereria tari bono chiagachwa, ne chinyomba chiabeirwe engaki entambe sana. Ndisaveasi bachete naki asabeti omogondo oyo, naki bakorete omogondo oyo bakaenana chinamba, ekero bakoenana chinamba abanto twarengeo, ng'a omwa omwaka omwaka oria ogoreta moino aria, akorokwa mogoiturungi.

Aya, nomong'ina oyo bono nonya kooneria omwalimu ominto, ekero tokoeboria amaswali amange sana, naoneria omwalimu ominto abana baire esukuru, okorera mochando onde oyo abwate, naoneria omong'ina, naoneria omwalimu, omong'ina oyo ekero akoenda na omogondo oyo, nakainyorete ng'a naoneretie omwalimu ekiagera mbarikeranete na omwalimu, amapato na ay'omwalimu noo ara, gose korigereria engaki eyio nonye na omogambere oo arenge omo assistant chief, igaa iga torochi, akorokwa ng'a.

Tare ikomi na ine bono motienyi o gatano, eyiga ritang'ani yarenge tare nane motienyi o motang'ani 96, bono agacha gokora tare ikomi na ine motienyi o gatano omwaka oyio 1996. Bono engaki eyio omo mca yarenge omoke tarenge go sign document, omo mca onye tinkomanyeti bobe aigo iga are omonto 1980s. Bono ekero twaba twaba Rirube riachire twachire kotini ekina giakorirwe, bakamanya korusia judgement. In judgement bagoteba iga, omosubati oyo tamanyeti omogondo oyo ng'a ne chieka ire ngore. Egento kegocha giakoba nkeria naki, naki bachete konyora etitle deed eye, intwe twabeire aye iga emiaka eye yonsi korwa nineteen seventies, mpaka bono iga, bakanyebagana, nao tore, ntomanyeti. Mpaka yaikeire ng'a bono iga omwemusi abwate enamba ng'a omonto noyo oye. Monto nkoboria are ng'a- Omogondo oria omwarimu agorete bwonsi noyo oye. Monto nkoboria are ng'a engaki eye yonsi inki nimotari korigeria etitle deed? Etitle deed eye bono kumbe yarenge enchera eyemo yokorigia yokobuy time. Iga nakorwa ng'a ee tikaratiga toe gento gete, toe gento gete na mwaka ominto tari goestimate. Okobaa nabaete Onye bagoita bambaite abe, na naende engaki eria omanyete enchera abanto baigwanaine na enchera bamenyete. Intwe oroche seito ndogoro aria, Yebo. ntware gocha komenya aa bosa igo ng'a twamenyire kwa omonto oroche emiaka eyio yonsi pi. Na omenyo bwa omonto oborio otagoretie otakoreti ki kwa omonto bosa igo Tekonyara. emiaka eyio yonsi pi yachire hamisini na inye. Bono, gocha bono eye yaikerete, ekina ngotikere, ekina ekianachirwe ng'a omosubati oyo, tamanyeti omogondo oyo ng'a naki ong'ana. Omosubati oyo, tabwati namba ya gopima chaye yarenge aiga atogora. Yamanya goikera naki ng'aa. Omoemusi agoteeba, Ee, ng'a naama omwabo nere omosubati oyo omogondo, aberere ekero omogaka oye akwata ogotusa obo, atabwati ase agochia. Naama omwabo naki are komoa omogondo. Bakamoaba kagache. Momura ominto bwagachete enyomba echi. Eeh. Okay. Eeh. Naye na abana aba nabo banyorwa, omosubati oyo achete kare bosa, abana aba bonsi nabanyora, nao anyorera mwaye aa, Yebo. nao abakineria mwaye aa, mpaka bono buna omoemusi achire ng'a bono gaki. ng'a ntresipasi. Bono omogondo oyo igaete abanto ba within, abwo kwaigwete barenge korigereria kagoitwa, abanto aba nabwo bakorema oo. Abaete bareme. Nabwo bakorema bwa omosubati oyo ase omosubati oyo are korema. Bono abaete bareme, aya, ntwaetwe riroba korwa ase ekoti, tabasa Abakonye taa. tabasa gokuna kende. bakeisakara naro, bakekina kere. Bono intwe ntomaeti ng'a ere koba omomc chiko kiagotumia, ah riria buna twarwa ekoti, after two day after a day, iga are mogondo na echitinga chikorema kira ase. Tochiete tokabeka ekiina ase court of appeal, ekiina nkegendererete, to omosubati obo bono, bakamanya komoa bono ase egete nare timaeti na inche nase ere okoanda studies kare inee nainwe nimborokia moririgereria, estatus quo ebatebete ng'a omosubati oyo abe ere gwitini buna are iga, ng'a noria areme. Bono ekero agoteba ng'a areme, we fail to understand, naki are gocha areme omogondo oyo, omogondo oyo aba twaberire for fifty four years, ng'ai ere aeterete iga atebetigwe ng'a mpaka ekina kiaerire, are mogondo akorema. aete abanto. Egento eki nabo getokong'erete, etaitoro rituwe buna echete ntomanyeti. Naende bono ase akomorwania korwa agoteba ng'a omosubati oria akwenge echang'a, ng'a nakabwate pictures chia deni ya echang'a, gose korigereria ase aya, naende naende ase akoonigwa amaruta aike ororekane naki are. Omosubati otana kwenga amaru tana gokora ki? Bono ng'ina oyo nabo totaramanya tarache atue ere esende ki? Aria esina aete omosubati oria, ang'a na iga, ang'a na iga, bono nonye tagete arue. Omonto omorikeri kwabwatire amang'ana aya buna twakorende ase eke getambe. Bono eno buna efamiri, inki bono mwamoete gokora? Naboigo ng'aki motagete kofaiteria omosubati oyo iga? anyore haki yaye korwa ase omochie oye iga ase abere gakomenya amatuko amange. Gose mwancheranire ng'a bono mwae chinguru chiabaereire, moirane ase inao aria moino momero. ntorancherane ekiagera ekero ekiina kire koti, nigo ntorancha. Aya, nyuma totorachi kogenda abwo, nachete akabarwani. Ekero abarwania, nachete akagenda akabwate ebitiri, akabasitaki ng'a bamorwanirie. Ekero okorigereria abasubati aba mbarwanie omo MCA, Omoneri motaramorora ng'aki aa, naende nomosacha, bono agoteba ng'a abasubati aba bamoitete. Igo Bono nabo- ekina nkotini kere, Ababwate ntwarenge epitiri ekoti, y'okobarwa. bono iga ebare ebondi, ebare on bond. Isiko. Na abanyakorwanigwa nabarabwo mbachete bakabwata epitiri, ekiagera barabwo abache bacheretwe aa, nabo bachete kobarwania amo oroche bwaye ase ekare, nao abarwanereti aa, nao abaiterete aa. naende ase agakiripu karia moise korigereria, buna achete na enyimba eria buna agochaka ng'a egesagani eke, omanyete oyo omoke omonto. Ekero ore omwesimigwa ochake moke omonto ng'a egesagani eke, nigo ngokora nde ki ama amanye gochaka koba aka, ekekiripu keria ekeegete kobutora rakini nkworokia kere buna akorete ki? Buna achagete from the beginning. Bono egento keria twarigoteba nkerioki naki ekina ngotiki kere. Ekina nkegendererete, ekina kende naende bono kere koti na ekabe gete naki, bamorwanirie. Eki mwabaruseretie ebondi ya 10,000. Eki twamoruseretie ebondi ya 10,000. Okay. Eeh. Bono nte gokwa ribaga riomo erio ah, gochia ase ekamerege chira eh, boria ngo ecommunity na abanto bande bonsi baria bamaete amang'ana ya richiko nabo igo nonye na eserekari onde okorigereria chinsa echi iga mbakonye kiuragani ah, gocha ase enke. Obokonyi bwoka ndaganie mbori ng'a obomaene botoke. Ekero obomaene bwatokire mbotusubore, nabo eratoke eke bono omanyete ekiina kire kotini ntware konyara goteba ng'a igwa gose totebe ng'a naki. Rakini gocha korwania omoburaka na omwa na omwana oye omonyaroka bwoye, egento ekio nabo kiarenge ki'amatarau sana. Lakini togecha aya naintwe togekei, togateba richiiko ndiro, otwamoete ng'a yaya, bono titotobwati richiiko mpaka omoerio, na Nyasaye nere ore igoro naroche, na ababoraka nere oko nere okobatinyia amariga, togosaba ng'a Omonene nabwate okobua naende nabwate richiibu ri'amang'ana aya. Ee. Timbwati kende nkomenta, ntoteme korigia omo mca oyo, naende ngoika tore baka asaa ase egeita kiaye, toborie ng'a ntonyore ribaga tokwane nere, Nere to my right of reply akwane igoro y'amang'ana aya iga, ah because togokora story side eyemo totaraigwa eside eyio eyende nere batebe nki bamanyete igoro y'amang'ana aya. Yeah. Igo togenda ande are omwancho omorigereria ki ere amang'ana aya nkonya bwatore oboene botoke because ntogwancha gosii moburaka arwanigwe Ase eright yaye, naende ngoteba bare ng'a nonya Nyasaye amaboraka na chintakana na abanyasaye, Eeh. oyo ogocha gichinyi Nabo- chi- chintakana ne- nababoraka nabo ingokorere ki? Omochegiri omonene. Omwechegiri omonene. Yeah. Bono timbwati kende nkomenta korwa ase aya, nde toraso toratara toratara ase aya iga omochie oyo bwensi, eri torore. Ase ayio,

Ochirogoro nere omwarimu oye ore endugu yane bw'enyomba enene, emisu eke ya rogoro neyaye. Bono oyo bobonde bwensi gochiana bw'omoaka aterete abang'ina baye. Bono omosubati oyo okong'anyigwa, bagoteba ng'a tamanyeti igoro y'omogondo buna ong'ana na nini, omorari nkoborie nonya ekero kwanyomire omokungu tori komoreta ng'a tiga ndapime omogondo omanye gotebia omogondo ng'aki ong'ana omanye. Oyo nomoretwa tamanyeti abang'inanyene mbaro, abang'ina mbamanyeti omogondo bagorete buna ong'ana, naende mbe explain further buna naki bachete ase aya ekiagera intwe ntori bairi ba chinyomba echi iga eyemo omomura eri mwanyina. Naende noroche kera amang'ana buna bachete bagasiara eki basiarete. Bono tosinyire ng'a ne acid.

Aiga gochakera eria ekona, noroche ebitugi biria aria, eyio ne emete yarenge aa gotirimboka kogenda gochia aria mpaka ekabeta amaate, emete yonsi pi eganachete, emete eyio akanacha akaoonia. Omwemsie, Aye, amatoke arenge aiga omosubati oyo are gotueyekera nonya nabana buna atabwati omoakana nini, agakenyera anse pi, akareta abanto bagakenya pi iga, chinyeni chiarenge agasiare round up, eke negeticha kiare buna okeroche kere enono iga. Ase ayio ama. Ase ayio negeticha kiarenge agwo, eh. Echaye ng'ai yarenge moino Bono, eri, nabo tokogenda gochia. echaye nere eyio, nkagete nkwarora ase ebigicha, Echaye eye yarenge ekemo na erobo, echaye eye nigo yasimekwa na omogaka otangete kogora ase aya ritang'ani kabisa. Omogaka oyo nigo akorete gochakera aa, agaika ande gati kabere maate aria ngokworokia ande, bono aye ase enachani eye yarenge ya omogaka oyo, noyo enchera yarenge egocha aa.

Nanchete abe ero. Ere? Eh. Ere bono kuringana ne status quo eyio gose buna akorete ekwenda eyio ebetereirie ase engencho ya ki, Eh. takonyara gokora ekwerende. Bono ebinto ebi biachete gosiarukera ama, Eh. bono ki asinyetwe ng'a igo ngocha gochirwa botuko ng'itwe, Lakini nancheire koba ero. eh, nancheire koba aa. Eh. Eh. Ase akamochie aka goka. Nancheire koba ase akamochie aka.

Omosubati oyo nere eyerega. Ntaete gokoora ng'ende mpaka mo omo MCA oria are igoro aria. Iga mwamura omwabo ee. Ee oyo ase chiombe echia echire kando na iga mwabo omo MCA. Okay tiga nsoe ororo omwanche omorigereria mbaborie ribaga gose ntokwane. Bakwanga no problem. Kera anto bono egasi yaito bakatororigia e reply korwa ase ensemo eyende. Timwati gento nkomente korwa ase aya iga. Ekenyoro kia bombere kegotoka ime ya Magwagwa ward, ime ye constituency ya North Mugirango ase ecounty ya Nyamira. Nao togokorera iga gose rituko ria rero lakini nkosoa tore mwa omo mca iga aria nere atotebi ng'a aya aye nararia aye iga. Tochia ndare.